Ndɛ yi, manntra takyi maa matu kaa a maba no. Yɛboa nipa na nsɛm ha, nsɛm ha. Aane. Case number two. Abigail Yeboah. Wɔyɛ complainant. Accuse. Kobi. Dodoɔ no afrɛ ne sɛ Garu. Kɔɔ. Allah. yɛfrɛ no sɛ guru ɛdeɛ wɔakyerɛ awuraa mewɔ quran mewɔ bible yɛ study o na asɛ wo seresere yɛ asɛm mewɔ shinap mewɔ bodua koransa deɛ mani gye ho deɛ na apɛ kɔnya so hmm, ɔde nte kɔ so ɛdɛ agye ne mu boate lanso baabi ani wate atom pagyae ɛyɛ me abigail mekura bible sɛ asɛm a mebɛka yi nokorɛ nko a nokorɛ nko a menni torɔ menni torɔ onyame boa me onyame boa me ɛbi di asɛm na ɔde abɛda wo maame awie da mepaakyɛw bible ne to apostle gye ma me na bɛn mike no ae ɛyɛ kobi Ɛno mefaa no na me ne no te hɔ no ɛna kobi ɛyɛ ko kobi ɛna mefaa no na me ne no te hɔ wofaa hɔ na ɔne ne tena hɔ wonim baabi a wabɛgyina no ɔho baabi a wogyina seesie a no wonim baabi a wogyina woti hɔ yi wofa bɛrima bi ne ne te awadeɛ maa ne mpratwe mpratwe wowɔ mfie sɛn afei na mowɔ 20 years ɔne ne tena moanya sɛn Mɛtena yɛ, nka bɛyɛ four years. Hey! Na kyerɛ sɛ maha mu hɔ deɛ. Afei na wobɛkɔ twenty years no, wo ne ɔbɛrima tena four years. Wo maame wɛ? Kyerɛ me wo maame wɔ. Wo maame wɔ hɔ. Wo papa wɛ? Papa ka baabi. Na maame ani gye ho sɛ twempena emu ɔden saa. Kyerɛ wɔahunu. Wɔahunu. Kɔ obi na ɔyɛ de adwuma. Ɛkyerɛ na ɔsua adwuma by seesei na wasua awie. Na wo yɛ de adwuma. Na me nyɛ adwuma. Ɔhu wo no na wo yɛ de adwuma wokɔ sukuu anaa. Daabi na wo. Ɛna wo fa kɔ obi na ɛyɛ dɛn. Ɛna me ne no tena yɛ na nyinsɛn ba mu ɛna me maame no me de kɔ tuu n'anim na ɔmo gyee nti ɔmo gye yɛ no Nna mawo hospital, me ankasa mowɔ fie. Nna mogya etu me ntsi wɔdze me kɔ hospital na wɔbɔ me mogya mienu. Ntsi mogyabɔ no mu, wɔannsi hɔ, ɔmaa me ama hɔ, obiara amma hɔ. Nna me maame kɔka kyerɛɛ hɔn sɛ wɔse wɔregye mogya mienu ntsi wɔmma no sika nkɔtɔ mogya. Nna wɔma no sika, mogya baako pɛ sika sɛ ɔmfa nkɔtɔ. Ɛnna hɔs dɔkta no nso ka kyerɛɛ wɔn maame sɛ, sɛ wɔannya mogya baako no ammɛka ho a, wɔnnya me. Ɛnna me maame kɔka kyerɛɛ wɔn, nti wɔn ɔkɔka Wɔn sɛ kyerɛ. yɛamfa mogya baako no, one pint no amba a, wobɛwu. Ɛnna ɔkɔka kyerɛɛ wɔn, nti ɔkɔka kyerɛɛ wɔn no, ɛnna wɔdidi maa me atɛm. Ɛka kyerɛ sɛ, akwadaa no nyina Nye maame nko wɔn nko ara ba ne akwadaa no na me nso me maame nom nso ba ka ho bi nti sɛ biribi asi a wɔn hwɛ me maame nso nyɛ bi nti ɛyɛ na maame kɔpɛ bosea na wɔde kɔtwa mogya no ka na wɔn de bɔ me nti wɔn yi me baa fie hɔ obi ansi hɔ nti wɔn yi me baa fie di bɛyɛ na awɔtwe ɛna ne maame baa hɔ. Ntsi ne maame baa hɔ nom na me maame ka kyerɛɛ wɔn sɛ hospital bi. Hwɛ su a woresu akɔdaa mo si su a ma hɛn mo ayɛ mo fremfremfremfremfrem sɛ asikyerɛ ne ɛwoɔ ne ɛlewa a yɛde afla. Deɛ mu paa ne sɛ sɛbesɛbe nsuo atɔ na mo ne bɛɛma hyɛ da na mo bɔ lumba nwom ne yɛredi mo ne yɛredi mo ne yɛredi mo ɛ ɛyɛ deɛ adeɛ a Ghanafoɔ mmaayewa binom ɛyɛ deɛ bɛn akwadaa ketewa sixteen years watu ɛne bɛrima te ɛretwe mpere twan. ɛna maa me ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn mfa sika mu na ne mfa ntwa hospital ka. anso abɛtena ɛwo si. ɛhɔ no wɔn didi maa me atɛm na wɔn bɔ yɛbɔ ka ten million bɔ wɔn san de akora no to afidie mu. Enti yɛwieeɛ no, na aka no nyinaa ɛrekɔ bɛyɛ fifteen million. Ɛna wɔn de mu five million bɛyɛ sɛ ne ba maame ne sɛ ne ba nyɛ adwuma. Enti oni. Na wɔn ne te wɔn na ɔnyɛ adwuma. Na sɛ atam na otwi okada na ɔsan sua adwuma so kaa ho. Na adɛn na ɔmpɛ sɛ ɔbɛtua sika no abi? Nti ɔmo antwea nti ɔmo twea mu five million na ɔmo twea yɛ no nso yɛ baa fie na ɔmo bɛka kyɛ maame sɛ wɔn fa receipt ne mu ɔmo na ne ba ne sɛ ɔredi pa nti so ɔnya sika na ɔde nkaeɛ no ɛbɛba mo ɔmo atwea nkae ɛna maame sɛ yɛ no ɔde receipt ne mu ɔmo ɔde ma ɔmo ɔmo antwea. Enti yɛtete hɔ nom a, bi a ɔmaame yɛ aduane a na wate ɔka tuo sɛ afe ne banku nom tɔ ho. Nti ɔyɛ aduane no a ɔbɛbɔ ma kɔm ma no ate. Bɛyɛ deɛfoɔ? Bɛyɛ abonofoɔ? Aha, by bɛfiri fie ma. Bɛfiri fie ma. Nti fie ma no kɔm pena twe anaa ha ne ha yi ara ne mo ya? Ha yi ara. nti na wate aduane bi na ɔde abrɛ me na woyɛ he na wo ne bɛ nyinaa te fie baako mu daabi na na wote he mete sɛ sima ba yɛ nyinaa yɛwɔ Kuro baako. ntamu baako okay. ko nnam a meka kyerɛ wɔn sɛ aduane no a wɔyɛ ne saa he deɛ Ɔmpɛ saa nti sɛ wahu sɛ nka wo ba kɔfa obi na ɔwo a nka wabɔ no akɔnhoma ma no noa aduane no adɛn nti a ɔmo mmɔ me akɔnhoma ma me nnoa ɔmo mma me nnoa aduane mfa mma me na aduane a ɔtɔn bi na ɔte ma me di na nti wɔngyae saa deɛ na ɔmo mmɔ akɔnhoma na maame no gyaeɛ nti da agya bi na maame twam na ɔfrɛ maame sɛ maame gyina hɔ na ɔngye sika ma no Nti maa me gye ɔnom na ɔngye sika mmerɛ me na ɔyi two cedi de ma nsa na ɔni sika nti maa me gye mmerɛ no mfa ntɔ kuku na ɔyi sɛ two cedi ah ɛna maa me gye nti maa me bɛn na ɔne me bɛko sɛ ma wale paa ma akɔ so sika ni nti me ngye ah. ɛna me gye nti mmea na me soso akora ne mu a awurade awurade Nkora nketewa, me mma yi, etu mo fo a, hwɛ abaayewa wo ho fɛ, wo nsa a egu wo ho ne wo hwene a ɛsa w'anim. Sɛ sɛɛ kɔ, egu wi, ne sisi akyi den kyɛn wɔwe ataa. Wɔka ne ti wɔ su wɔ odi na wobedi no akyɛn ne papa a ɔwoo ne ba. Kɔhwɛ ne ne sisi akyi, ayeyere sɛ wɔwe ataa. Mo, mo, mese me ne mo, Ghana ha, maayewa yi, ɛna agyina mu ku me. Enti akwadaa no nhwɛ mu, me ara na meyɛ. Enti da bi wɔ hɔnom a, na ɔba hanom a, ɔsua adwuma wie na ɔkɔtena ne kurom. Enti ne maame, da bi wɔ hɔnom a, na ne maame de ten cedi, five cedi rema no sɛ ɔmfa bi mmɛ bi mmra. Ɛnna me nso nom nom na me nso ayi bi yɛɛ me kɔn. Nti wɔkɔ agyekum na ɛkɔyɛɛ me oprehyɛn. Honorable. Mm. Na me nhyira. Awurade. Ma me me ka kyerɛ me sɛ ne ba ne sɛ ohu me a na ɔfɛre na meyɛ yarefo. Nti o. Ne ba na ɔne waworo so ohu a na ɔfɛre. Woyɛ yarefoɔ. Woda no ase. Ɔkɔ ne kurom na ɔkɔ ne kurom. Nti ɔkɔduru ne kurom Da bi wɔ hɔnom a mefrɛ no a na wadidi m'atɛm So mempɛ mu a na megu so na mefrɛ no Bi wɔ hɔ a thirty cedi twenty cedi na ɔde atum a months two months na ɔmfa bi mma biem ɛna akora no nya two years na mesika kyerɛ ne sɛ sɛ sɛ mpɛ sɛ mede akora no kɔto sukuu na mekɔdi pa Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ, Yehoiakyin, enti mahwɛ anim a na ɛmma. Ɛnna mede kɔtoo ne nana anim ka kyerɛɛ no sɛ, Akora no, seesei medu wɔn ɛɛ aban sukuu bi wɔ yɛn nkyɛn hɔ. Medu hɔ no ma wɔka kyerɛ me sɛ memfa akora no mmra. Enti saa deɛ wɔma me sika nkɔtotɔ ne sukuu ataare ne ne ho nneɛma na memfa nkɔ. Na maame no sɛ, Yehoiakyin, wɔbɛfrɛ no aka akyerɛ no. Nti mekɔɔ hɔ nom na maame no ka kyerɛɛ me sɛ wɔafrɛ no aka akyerɛ no na ɔse, Yehoiakyin. Mesii o. Mehwɛɛ no mu a wamfa amma ɛna mesan kɔɔ hɔnom bio kɔka kyerɛɛ no. Maame no anka hwee nti da da bi na akwadaa no ɔbɛfaa no kɔɔe na ɔne no kɔtena na mekɔɔ hɔnom sɛ mekɔ akɔgye akwadaa no. Mekɔɛ na akwadaa no mu ayɛ duduudu nti meyɛ nti mekɔɛ na ɔka kyerɛ me sɛ akwadaa no nso nyaa seven months na ɔno ankasa gyae no fo. Enti, Ɔyɛ ɔbaa anaa beema? Ba. Enti, na yɛtɔ paano tene hɔ saa na adwo osɔre esua na yɛde ama no. Enti, ɔkɔeɛ na wɔn se wɔn ni wɔn ntumi ma ahyɛ akwadaa no bɔ ne nti wɔn ntumi ntɔ paano mfa ntɔtɔ akwadaa no hɔnom na. Ɛnyɛ nkwadaa aduane mpo, paano. Na wa ɔsɔre anadwo a ɔresua wɔn de ama no adi. Nsuo nti me kɔɛ na me hwɛ a na ɔmo ka banku a na ɔmo de asi hɔ na osu anadwo na na ɔmo de ama no nti me kɔɛ na me pagya me ba ne mu me hu ne ne mu ayɛ duduudu ɛna me se ah na deɛ ba deɛ ne mba yi mu ayɛ nti na me frɛ mba yi so ɔnhu me ɛna me ka sɛ me de madeɛ bɛba na ɔmo se daabi me ngya no wɔ hɔ na afei na na wanya two years. me gya koraa no wɔn a wɔn no wɔn bɛhwɛ no wɔn de ne bɛkɔ sukuu na mesi daabi seesie mpo na mba ne hu me na ɛbɛ kakra deɛ ɔhu sɛ ɔwɔ maame wɔ baabi nti saa adeɛ a mede ma adeɛ bɛba nti mede akora no baeɛ adeɛ kyɛ no akora no yare na mede no kɔ help center

Guru no ɔhwɛ no. Bɛkyɛw daabi. Sese abi ba a wobaeɛ no deɛ na apɛ sɛ ɛboa wo. Mepaakyɛw sese akora no mede no akɔto sukuu mu akɔ akɔto sukuu mu sese ɔmfi me nti mepɛ sɛ ɔboa me na yɛ sopɔtɔ akora yɛhwɛ akora no. Ah, woyɛ dɛ adwuma bi. Mepaakyɛw na mesua adwuma nso. mene boafoɔ bi nti magya yɛ adwuma yi sɛ ɔma awurade awerɛhosɛm ni mese mo se sɛbesɛbe motwɛ no mo se mo mobɔ ntomago nhyehyɛm na mo ne maamu waa no de bɛsi ani deɛ a gori mese sɛ sɛ kɔhwɛ ne sisi akyi kyɛ a wɔwe ataa ɔka atuo no ɔdi wa ne ɔmarafoɔ ka wɔn sɛ wɔ hwɛ hwɛ su awerɛhoɔ akwadaa ketewa awerɛhoɔ ahyɛ wo so hwɛ wo nsa egu wo ho me ba ɛne wo ho yɛ sa w'anim obi awura ba sei wo ho ne nɛɛse ataadeɛ anaa tikya anaa immigration wama guru ayɛ wo sei na ɛ wɔn te aseɛ guru no mo fɛ no ma yɛn wɔte nkora nsa borɔ no bɛɛ so gold korɔ no a ɔfie ma baabi adoe wɔ no wɔtie wɔman ka ne mmara wɔ mu sɛ wɔmfa ɛkɔ a adwuada wɔbɛhyɛ wɔ legal aid wɔbɛte no doe mokɔfa nkurɔfoɔ ma maayewa na masɛ wɔn life ɛyɛ deɛ no no apostle kasa judge meda wo ase bebree awurade nhyira wo na wɔte n'anim nkyerɛ wo adeɛ baako a yɛ ana meka mmarima binom asɛm no ɛno no ɛna yɛ ana mebrɛm yɛ nnua mmaa no bi sɛ wofa bɛrima a sɛ wo se waduru sɛ wobɛfa bɛrima na wofa bɛrima deɛ a na wahwɛ bɛrima na wofa no no sɛ yɛtetee no na yɛanyɛɛ no bɛrima a wasono adwebɔ bɛrima a ɔnim nimdeɛ bɛrima a wo ne no wo a n'ani bɛko wo ba ho na wahwɛ ama bi aka wo daakye. Anaa barima a wokɔ ahohiahia mu obetumi ayi w'afirim. Ɔno ne ɛne ne bɔ bra. But mmaayɛ no bebree, sɛ yɛnya du yɛn mpanyin mfie kakraa bi a, yɛn mpire no, yɛn dwodwo no. Ɔno ankasa so n'adwebɔ deɛ, deɛ ɔpɛ na ɔbɛyɛ no. Ɔho, saa adeɛ wei ɛrekɔ so ma mmaa bebree, ebi education aka dɛm, ebi nurses aka dɛm, ebi nneɛma papa bebree aka dɛm. Afei wobɛhu na barima deɛ, Ɔsan kɔ sukuu anaa bɛrima de wɔnyɛ adwuma no wɔyɛ. Ɔbaa ɔmpɛ obiem. Ɔmpɛ obiem te baa ɔpɛ no no awale no no asɛ wo life. Sese wo de hwɛ asɛm paa yɛ nua baa yi kan. Awerɛho bebree. Awerɛho sɛm. Awerɛho paa. Sɛ wafa ɔbaa na ne ne nyinsɛn no ɔbaa no akɔ wo no mogya atu no na ɔyareɛ na yɛse yɛmfa mogya mmra. Wo se yɛnya baako menya deɛ aka 10 million sɛ matua mu 5 million 15 million sɛ matua mu 5 million. What oh eh eh mu ɔya paa. Fa chop money bra na kɔfa 2 cedi. Ɛyɛ atɛndidie. wate aseɛ nti yɛ a mepɛ sɛ meka ma mmarima no te aseɛ sɛ mpenatwe mpenatwe no yɛ mpanimfoɔ adwuma o ɛyɛ obi a wasono adwe bɔ a wasu sɛ ne ɔbaa wo a mɛtumi ahwɛ no anaa mɛtumi ahwɛ akwadaa sɛ wonso saa yɛnkɔ